Dyma pennod 13 o lyfr Y Gelyn ar y Trên. Eistedda'r Constable Ifor Llywelyn tu ôl i olwyn car mawr yr heddlu. Roedd y car yn gwneud 70 milltir yr awr ac weithiau fwy. Yn ymyl y Constable eistedda'r Inspector. Gwyliai ef y draffordd yn dirwyn yn gyflym o dan olwynion y car, ond roedd ei feddwl ymhell. Teimlai'n gynhyrfus iawn. ond yn nerfus yr un pryd. Roedd ganddo ddigon o dystiolaeth bellach mai cyn Nazi ac un o'r dihirod pennaf oedd y milynydd a'r marchog, Sir Walter Frost. Nid oedd amheuaeth, bellach, nad oedd Guto wedi ei weld yn ceisio lladd dyn trwy ei daflu allan trwy ddrws y trên, pan oedd hwnnw'n symud yn gyflym. Gwyddai'r inspector fod hon yn stori fawr iawn, a fyddai, ymhen diwrnod neu ddau, ar dudalennau blaen holl bapurau'r wlad. Roedd aderyn mawr iawn ar fin cael ei ddal yn rwyd yr heddlu, a hynny oherwydd fod crwt ysgol wedi penderfynu mitio a mynd i weld y Royal Scotsman yn mynd trwy stesion Maes Gwyn ac wedi gweld, trwy ei finoculars, ddyn yn ceisio lladd dyn arall. Nid yn unig hynny, ond roedd y crwt wedi bod yn ddigon craff i nabod y dihiryn. Meddyliodd fel yr oedd Guto wedi glynu wrth ei stori pan nad oedd neb yn ei gredu. Chwarae teg iddo, meddyliodd. Ond roedd yr inspector yn nerfus hefyd am fod y plant ar goll. Fe deimlai yn ei esgyrn bellach fod gan Syr Walter a'r ddau ddyn yn y car melyn rywbeth i'w wneud â diflaniad Guto a Mari. Roedd e wedi dweud hynny wrth Wil Ifans, tad Guto, ar y ffôn. Dyna pam yr oedd hwnnw yn awr yn eistedd yng nghefn y car. Roedd e wedi gofyn am gael mynd gyda nhw i ymweld â Syr Walter Frost. Roedd unrhyw beth yn well, meddai ef, nag aros yn y tŷ yn gwneud dim ond disgwyl. Am iddo ddweud hynny, roedd yr inspector wedi gadael iddo ddod gyda'r Constable Llewelyn ac yntau. Nid oedd neb yn dweud gair yn y car mawr wrth iddo ruthro i lawr y draffordd am Gaerdydd. Roedd y Constable a'i feddwl i gyd ar yr un gyflym. Roedd Wil Ifans y Saer yn ddistaw, Am ei fod yn gofidio am ei unig fab oedd ar goll. Am yr Inspector, roedd ef yn brysur yn troi a throi yn ei feddwl yr holl wybodaeth a gasglodd yn ystod y dydd am Syr Walter Frost. Roedd ganddo blas mawr y tu allan i Gaerdydd, o'r enw y Ddôl Wen, a thuag yno yr oedd Ifor Llywelyn yn gyrru'r foment honno. Roedd e'n berchen deuddeg ar farchnad fawr yng Nghymru a dwy yn Lloegr. Roedd e'n berchen awyren jet i fynd ag ef yn gyflym i wahanol rannau o'r byd. Roedd ganddo hefyd iot brydferth o'r enw Daisy Belle i fynd ag ef ar deithiau mwy hamddenol. Ond er iddo drio'n galed, roedd yr inspector wedi methu'n lân a chael dim gwybodaeth amdano cyn y rhyfel. Roedd e wedi ceisio darganfod ble roedd e wedi eni, ble roedd e wedi bod yn yr ysgol, pwy oedd ei rieni. Na, doedd neb yn gwybod. Erbyn hyn, fe wyddai'r inspector pam. Roedd stori'r dyn druenus oedd wedi cael ei daflu o'r trên wedi egluro'r cyfan. Teimlai'r inspector ei waed yn berwi wrth feddwl am y cythraul Hans Bohm yn saethu deuddeg milwr o Brydain mewn gwaed oer, ac yna yn mentro dod i Gymru o dan enw ffug ac yn gwneud ei ffortiwn. Deffrodd yr inspector o'i fyfyrion sydyn. Ifor! gwaeddodd. Trowch fan hyn ar y chwith! Arafodd y car a throi i'r lôn y cyfeiriodd yr Inspector ati. I'r dde nawr, Ifor? O'r gore, syr. Yna, roedd y car yn mynd yn araf ar hyd y lôn oedd yn arwain i'r plas. Roedd hi'n rhy dywyll erbyn hyn i weld holl brydferthwch y dail ar y coed ar bob ochr i'r lôn. Cyn pen dim, daeth plas prydferth y ddôl wen i'r golwg yng ngoleuadau llachar y car mawr. Stopiodd y car a diffoddodd Ifor o goleuadau. Yna, roedd y tri'n cerdded i fyny'r grisiau ac yn aros o flaen y drws llydan. Canodd yr inspector y gloch. Ni ddigwyddodd dim am dipyn, ond wedyn, roedd y cyntedd lle safent yn olau i gyd. Roedd rhywun o'r tu mewn wedi gwasgu switsh. Yna, agorodd y drws, a daeth Wilkins, y gwas trwsiadus i'r golwg. Polis! meddai'r inspector, heb ddim rhagymadroddi. Inspector Lewis, o Faes Gwyn, ydw i. R'yn ni wedi galw i weld Sir Walter Frost. Edrychodd y gwas i lawr ei drwyn arno. Rwy'n ofni ei bod yn amhosib i chi weld Sir Walter heno, meddai. Mae'n mynd ar ei wyliau fory, ac mae'n brysur iawn. Ni chafodd ddweud gair ymhellach oherwydd roedd yr inspector wedi colli ei damer. Rwy'n ofni y bydd rhaid i Sir Walter ffeindio amser i'n gweld ni. Mae'r mater yn bwysig. Ond nid oedd Wilkins yn barod i ildio. Oes gennych chi warant? gofynnodd. Nag oes, ateb yr inspector, ond fallai gael un yn ddigon hawdd. Fe af i ofyn i Syr Walter a alle eich gweld chi. Ac ar y gair, caeodd y gwas y drws. Edrychodd yr inspector a'r Cwnstabl Llywelyn ar ei gilydd. Buont yn aros yn hir. Mor hir, yn wir, fel y bu raid i'r inspector ganu'r gloch eilwaith. Yna, daeth y gwas i'r drws unwaith eto. Mae Syr Walter am fod yn eich gweld chi nawr, meddai. Cerddodd y tri dyn ar ei ôl ar hyd y coridor hir yr oedd Guto a Mari Fach wedi cerdded ar ei hyd ynghynt. Daethant i'r neuadd fawr a chyfeiriodd Wilkins at y soffa. Eisteddwch, meddai. Eisteddodd y ddau blisman, ond cyn i Wil Ifans wneud hynny hefyd, fe welodd rhywbeth bach lliwgar yn gorwedd ar ledr y soffa, Cydiodd ynddo. Darn o ruban coch a glas ydoedd, a hwnnw wedi ei glymu'n ddolen. Beth yw hwnna, Wil Ifans? gofynnodd yr inspector. Dwi wedi gweld hwn o'r blaen, Inspector, meddai Wil, gan ddal ei anadl. Ruban gwallt yw e. Mae Mari fach yn plethu gwallt ac yn clymu gwaelod y plethau ar rubanau fel hyn. Ruban o wallt Mari yw hwn. Mae e'r un lliw. Rwy'n cofio. Y nefoedd fawr! Dyna, ni wedi cael clyw o'r diwedd. William Evans! Ble gythrom â'r gŵr bonheddig 'na? Yna, yn y distawrwydd, clywodd y tri sŵn car yn cychwyn a sŵn teiars yn sgathru'r graean tu allan. Yna, roedd y sŵn wedi pellhau a darfod yn y pellter. Neidiodd y ddau blismari traed. Y foment honno, cerddodd y gwas i mewn drwy'r drws. Roedd e'n gwenu. Mae'n ddrwg gen i, meddai. Ond ar y funud olaf, bu fi raid i Syr Walter fynd. Fe ddaeth galwad ffôn bwysig iawn o Gaerdydd, mae wedi gofyn i fi ymddiheuro ar ei ran e. Roedd wyneb yr, wyneb yr inspector yn goch. O, do fe? meddai'n sarug. Wel, os ydy e wedi mynd, falle gelli di ateb rai cwestiynau ni. Agorodd Wilkins ei lyged. Fi? Ond... Eistedd fan hyn, oedd yr inspector, a rhoed y fath awdurdod yn ei lais fel yr eisteddodd Wilkins ar y soffa heb ddadl i'r agor. Ble mae'r plant? gofynnodd yr inspector, fel ergyd o wn. Agorodd llygad Wilkins yn fwy fyth. Roedd ei geg ar agor yn awr hefyd, ond ni ddwedodd gair. Beth yw'r enw di? gofynnodd yr inspector. Frank Wilkins ydw i, gwas personol Sir Walter Frost. Wel, nawr te Wilkins, Dwi wedi gofyn cwestiwn i ti, ac yn disgwyl ateb. Ble mae'r plant? Pwy blant? meddai Wilkins. Dwi ddim yn gwybod am beth chi'n sôn. Plygodd yr inspector yn fygythiol drosto. Mae gyda ni dystiolaeth fod y plant wedi bob ma, ac rwy am dy rybuddio di nawr y byddi di'n cysgu'n y carchar heno os nad wyt ti'n mynd i'n helpu ni i ddod o hyd iddyn nhw. Dwi ddim yn mynd i ddweud dim, meddai Wilkins. yn herfeiddiol. Yn sydyn, roedd Wil Ifans a Saer yn sefyll uwch ben Wilkins a'i ddau ddwrn mawr ynghau. Roedd golwg beryglus ar ei wyneb, ac roedd hi'n amlwg ei fod ar fin gwneud niwed corfforol i'r gwas. Cymerodd y Cwnstabl Llywelyn gam ymlaen gan feddwl rwystro'r Saer rhag taro Wilkins a'i ddyrnau mawr, ond cydiodd yr Inspector yn ei fraich, a'i ddal yn ôl. Rwyt ti'n mynd i ddweud, chwyrnodd Wil Ifans, Yn mab i a'r ferch drws nesa yw'r plant sy ar goll. Dim ond un mab sy gen i, a dwyt ti, na neb arall yn mynd i'n rwystro i rag dod o hyd iddo fe. Wyt ti'n gweld hwn? Dyma ruban gwallt y ferch sy ar goll. Geson ni fe ar y soffa 'ma. Gwnaeth Wilkins ymdrech i godi oddi ar y soffa, ond gwthiodd Wil Ifans e'n ôl gyda'r fath nerth nes bron a'i yrru trwyddi'r llawr. Yna, corodd Wil Ifans ei ddwrn. Roedd golwg wyllt fileunig arno. Wil Ifans! Y dyn pwyllog, tawel, nad oedd byth yn cynhyrfu? Cyn i ddwrn Wil ddisgyn, agorodd Wilkins ei geg. O, o'r gore! O'r gore! gwaeddodd. Wel? gofynnodd yr inspector. Doedd gen i ddim byd i wneud â chipio'r plant, cofiwch. Dou ddyn ddath â nhw 'ma. Ble maen nhw nawr? gwaeddodd Wil Ifans dros y lle i gyd. Rwy'n meddwl falle eu bod nhw ar yacht Sir Walter, y Daisy Belle, ym Mhorthladd Caerdydd. Roedd llais Wilkins yn crynu, ac roedd ei lygad wedi ei hoelio ar y saer ac yn arbennig ar ei ddwrn mawr, a oedd yn frawychus o agos, at ei wyneb.